Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kitbiet li għandhom x'jaqsmu mal-ornitoloġija, kif ukoll dawk taħut fl-ibħra Maltin. Sa mill-bidu L-għasafar minn dejjem affaxxinaw lill-bniedem, għal diversi raġunijiet. Forsi moħbija fina hemm din ix-xewqa li meta nħarsu lejn għasfur jittajjar fis-smewwiet inkunu nixtiequ nagħmlu bħalu. Ir-rappreżentazzjoni tal-għasafar insibuha f'diversi forom ta' arti. L-Eġizzjani żejnu l-oqbra tagħhom b'disinji ta' għasafar. F'Malta nsibuhom ukoll fost l-oħrajn fit-tempji preistoriċi u fil-fdalijiet Rumani. Ir-rix kien jintuża b'modi differenti, fosthom dekorazzjonijiet kif ukoll biex jimlew l-imħadet. Fil-ktieb History of Ornithology in Malta ta' Joe Sultana u John J. Borg, naraw li f'Malta nsibu numru ta' postijiet b'ismijiet ta' għasafar, fosthom Wied il-Merill. Naraw ukoll kif L-ismijiet ta' għasafar influwenzaw anke l-laqmijiet ta' individwi, bħal talpe spooks. Minbarra l-għasafar, bħala gżira f'nofs il-Mediterran, insibu baħar li hu rikk b'varjetà kbira ta' ħut. Anki hawn, sa mill-bidu, insibu tinqix ta' ħut fit-tempji preistoriċi. Nibdew billi nħarsu lejn xi kitbiet dwar l-ispeċi ta' ħut fl-ibħra Maltin. Biex ngħidu hekk l-ewwel biċċa xogħol li nsibu fuq il-Ħut ta' Malta hija fil-kitba ta' Ċantar li Ċantar kien biex ngħidu hekk qabad id-Descrizione di Malta ta' Abela u żied fuqha. U fost l-affarijiet li żied li Abela kien just għamel aċċenn għalihom kienet lista ta' ħut. U da qegħdin ngħidu fl-1760. Matul iż-żmien kien hemm pubblikazzjonijiet oħrajn, però l-ewwel lista li nsibu ta' ta' ħut li jinstabu fl-ibħra Maltin tmur lura għall-1838 ix-xogħol ta' Trapani fejn Trapani isemmi Numru sostanzjali ta' ħut li kienu ġew, biex ngħidu hekk ħafna minnhom maqbuda mis-sajjieda, li kienu jiffurmaw parti mill-fawna tijoloġika tal-gżejjer Maltin. Ix-xogħol ta' Trapani mbagħad serva bħala bażi biex naturalisti oħrajn bħal Giuseppe Despot, bħal Crispo Barbaro, bħal Guido Lanfranco, u aktar riċenti oħrajn, bħal Farrugia Randon u Sammut, għamlu jew preżentaw il-pubblikazzjonijiet tagħhom. Però l-bażi kienet ta' Trapani, ix-xogħol ta' Trapani. Wara Trapani kienu ġew, kien hemm Gavino Gulia u mbagħad warajh it-tifel tiegħu Giovanni Gulia li taw kontribut qawwi fejn jidħol l-istudju tal-ħut fil-gżejjer Maltin b'sensiela ta' pubblikazzjonijiet kemm bil-Malti, kemm bl-Ingliż, bit-Taljan u bil-Franċiż, xogħlijiet li ġew pubblikati f'rivisti u ġurnali barranin. Wara Gulia mbagħad kien hemm nsibu l-xogħol ta' Andrew Leith Adams, In the note of a naturalist in the Nile Valley and Malta fejn ukoll jagħmel lista, jippreżenta lista ta' ħut li jinstabu fl-ibħra Maltin.
Jeżistu diversi kitbiet dwar il-ħut li nsibu madwar il-gżejjer Maltin u dawn imorru lura l-iktar lejn l-aħħar tas-seklu dsatax. Però dawn ħafna drabi huma listi biss, m'hemm xejn xjentifiku, m'hemm xejn iddettaljat li jikkonferma li dawn il-ħut instabu żgur madwar il-gżejjer Maltin u sintendi ħafna minnhom mhumiex kompluti lanqas. Nistgħu nsemmu dawk ta' Gulia, nistgħu nsemmu dawk ta' Crespo Barbaro, u mbagħad jidħlu mbagħad iktar dettaljati fihom bħal ta' Ġużè Aquilina, Giuseppe Despot, hemm diversi listi minn daw. Sintendi biż-żmien u mbagħad insibu nies bħal Lanfranco, kotba li għamilt jiena wkoll stess, illi jġibu mbagħad il-ħut mhux biss fil-verżjoni tagħhom biss Ingliż jew Malti jew Latin, imma wkoll bi tpinġijiet jew inkella b'diżinji biex juru eżattament biex in-nies ikunu jistgħu jagħrfuhom ukoll b'mod viżiv. Minbarra Giuseppe Despot u Guido Lanfranco, kittieb ieħor li forsi ftit nies jafu bih kien tabib Louis Zammit. Louis Zammit kien kiteb ktieb wieħed fuq il-ħut perikoluż li jista' jagħmlilna l-ħsara aħna u ngħomu, kif ukoll ukoll lista ta' ħut però kien ukoll pinġiehom ukoll b'idejh.
Kitbiet bħal dawn jgħinuna nifhmu r-rikkezza ta' dawn il-ħlejqiet. L-importanza tagħhom hija importanza importanza storika però importanza wkoll xjentifika għax inti tista' tara numru ta' speċi li forsi kienu komuni fl-1800 u llum għadhomx jinstabu, jew inkella ma kinux jinstabu f'dak iż-żminijiet u llum huma komuni. Allura anke meta wieħed jara l-pubblikazzjonijiet u aktar ma jkun hemm pubblikazzjonijiet aktar għandek stampa ċara, wieħed ikun jista' jibni eżatt x'ġara, x'inhu jiġri u x'jista' jiġri fil-ħut li nsibu madwar il-kosta Maltija. Ma nistgħux insemmu l-ħut u l-baħar mingħajr ma nsemmu s-sajd. Probabilment l-ewwel nies li kienu japprezzaw il-ħut kienu s-sajjieda nnifishom. Sewwa għax l-iskop tagħhom mhux kien, ma kienx biex nara għajn ngħidu ara kemm huma sabiħ, allum puka, ara kemm hu sabiħ dawk il-molluski, ara kemm huma sbieħ dawk l-ikinodermi, dawk l-istilel tal-baħar, l-iskop tagħhom kien prattikament biex jaqbduhom biex jieklu. Sewwa? Jiġifieri dik irridu nammettu li l-industrija tas-sajd li tat l-iktar importanza lil dawn il-ħlejjaq tal-baħar, sintendi? U probabbilment meta l-ewwel nies ġew Malta abitaw il-gżejjer tagħna kienu diġà sajjieda għax ġew probabbilment min-naħa ta' Sqallija u kienu diġà jafu kif jistadu u s'intendi biex ġew minn Sqallija l-Malta kienu diġà huma baħħara biex waslu sa hawnhekk. Allura s'intendi l-industrija tas-sajd kellha tevolvi speċjalment f'dawn l-aħħar ftit mijiet ta' snin. Daw is-sistemi ta' sajt huma dokumentati b'diversi modi. Tista' xi drabi ssib xi tpinġija l hemm u law antika sewwa. Però jeżistu wkoll rapporti, rapporti fuq is-sajt illi saru kemm fi żmien il-Kavallieri kif ukoll fi żmien l-Ingliżi. Rapporti biex jaraw daqsxejn din l-industrija fiex inhi, fiex waslet, x'qiegħda tagħmel. Ħafna drabi sempliċement kienu jsiru biex ikunu jistgħu jistudjaw ftit l-andament tagħhom, xi drabi, ħafna drabi anzi, Meta kont nagħmel riċerka, kont ninduna li kienu jintużaw daw l-apparati tas-sajd, pereżempju għax naqra xi petizzjoni jew xi lment illi xi sajjied kien jagħmel kontra ieħor u anke xi drabi jispiċċaw anke quddiem xi nutar qegħdin jilmentaw pereżempju li wieħed qiegħed jistad fejn is-soltu jistad hu, qed jitfa' n-nases fejn is-soltu jitfa' n-nases hu. Eżim ta' 300 sena ilu da, allura ovvjament wieħed jista' jinduna li s-sistemi tas-sajd Dak is, dik is-sistema tas-sajd kienet diġà qed tintuża dawk iż-żminijiet. Rapporti li nsibu dwar is-sajd inkirbu maġġor parti minn nies barranin, jiġifieri kienu jqabbdu pereżempju l-Gvern Ingliż kien iqabbad xi barranin minn barra bħal Derham u Geiger, u Bornel Umbat issib per eżempju xi Maltin bħal eh, Giuseppe Despot illi wkoll kiteb rapporti fuq is-sajt. Eh, rapporti stess li d-Dipartiment tas-Sajt minn l-1921 beda jopera u allura awtomatikament bilfors kellu kull sena jdaħħal rapport fuq is-sajt lill-gvernatur ta' dak iż-żmien. Dawn il-kitbiet jgħinna Napprezzaw is-sbuħija ta' li hemm taħt il-baħar. Naħseb illi ħafna nies, anke qegħdin nitkellmu fuq mitej sen ilu, tliet mitt sen ilu, ma tantx kienu jagħtu kas taħt il-baħar ħlief sintendi s-sajjieda. Ma tantx issib fil-fatt istudji u rapporti fuq fuq il-ħlejjaq li hemm ġol-baħar. Issa jew għax in-nies ma kinux jarqawhom allura awtomatikament bħalma ngħidu bil-Malti 'il bogħod mill-għajn 'il bogħod mill-qalb. Jew inkella x'kont issib ftit nies li kien jinteresshom jgħumu u jiskopru x'hemm taħt il-baħar daqs kemm forsi ssib illum. U ma kenx hemm ukoll l-għodda bħal sempliċement maskra tas-sajd jew inkella sintendi diving suits u dawn l-apparjat li wieħed ikun jista' jogħdos. Imma dawn kienu nies veterani għal dak iż-żmien li bdew japprezzaw il-bijodiversità wkoll tal-baħar tagħna, li bil-mod il-mod imbagħad nies oħrajn bnew fuqhom biex ikunu jistgħu japprezzaw iktar x'hemm taħt il-baħar u mhux l-isbuħija biss ta' taħt il-baħar, imma l-importanza wkoll tal-baħar, il-bijodiversità mhux biss ta' dak li nsibu fil-wiċċ, jiġifieri fl-art, imma l-bijodiversità speċjalment għalina l-Maltin li teżisti fl-ibħra madwarna hija importanti ħafna.
Insibu għasafar li jbejtu f'Malta u oħrajn li jpassu minn hawn. Nisimgħu ftit aktar dwar il-pubblikazzjonijiet li għandna fil-qasam tal-ornitoloġija f'Malta. L-eqdem xogħol li nafu bih huwa tal-Franċiż André Tevet fl-1575 fejn, fost affarijiet oħra, isemmi lista ta' għasafar li jpassu minn fuq il-gżejjer Maltin. Jiffoka l-iżjed, però, fuq it-tartar priża. Ovvjament il-perjodu tal-Kavallieri kien il-falkonerija kienet importanti u ħafna mir-riferimenti kienu jkunu proprju f'dwar it-tajr tal-priża. Wara Tevet ġew oħrajn li komplew jew ikkupjaw ix-xogħol ta' Tevet, fosthom insibu wkoll anke lil Agius de Soldanis, insibu lil Gianfrangisca Bela, it-tnejn jitkellmu Fuq il-passa tal-għasafar isemmu l-paranji, l-paranji huma l-imnasab fejn kienu jaqbdu t-tajr tal-priża. De Soldanis isemmi wkoll każ interessanti fejn flimkien ma' kavallier Franċiż, Turgot, Etienne François Turgot, Żaru numru ta' għerien madwar il-kosta Għawdxija u ġo wieħed mill-għerien sabu għasfur żgħir iswed li, skont De Soldanis, kien jinten ħafna, però ma kinux jafu x'inhu dal-għasfur u De Soldanis isemmih bħala l-għasfur ta' Għawdex fil-manuskritti tiegħu. Illum il-ġurnata, anke grazzi għax fl-aħħar tas-snin 90 instabet kolonja ta' dawn l-għasafar proprju f'wieħed mill-għerien li jsemmi De Soldanis, illum nafu li huwa il-kanġu ta' Filfla. Kien qed jirreferi għall-kanġu ta' Filfla. Wara De Soldanis imbagħad kien hemm oħrajn li għamlu biss riferiment għal numru ta' għasafar li kienu jpassu fil-gżejjer tagħna sal-1000 843. Wieħed mill-persuni importanti f'dan il-qasam hu Antonio Schembri. X'kontribut ta fl-ornitoloġija Maltija? Fl-1843 Antonio Schembri kiteb il-Catalogo Ornitologico del Gruppo di Malta. Dan huwa l-ewwel xogħol iddedikat kompletament kollu kemm hu għall-għasafar ta' Malta. Fih isemmi lista pjuttost twila ta' għasafar meta jidhru, jekk ibejtux jew le, u jagħti deskrizzjoni importanti ta' għasfur ġdid li Schembri ħaseb li kien għasfur ġdid għax-xjenza, proprju bħal Każ ta' De Soldanis kien qed jirreferi għall-kanġu ta' filfla u kien semmieh Thalassidroma melitensis, però sena wara Strickland, ornitologu Ingliż, kien għamel deskrizzjoni u sab illi huwa l-istess bħall-kanġu ta' filfla li jinstab fl-Atlantiku. Illum il-ġurnata meqjus bħala sottospeċi il-kanġu ta' filfla. Insibu kittieba oħra, bħal Charles Wright, William Grant u Giorgio Crispo Barbaro.
Kienu ħafna kemm Maltin u kemm barranin li fis-seklu, lejn l-aħħar tas-seklu 18, bidu tas-seklu 19, taw kontribut lill-ornitoloġija Maltija. u fosthom insibu lil Charles Augustus Wright. Wright kien ġie Malta bħala tifel mal-ġenituri tiegħu. Missieru kien ġurnalista u kien imprenditur. Fetaħ, beda gazzetta f'Malta, il-Malta Times and United Service Gazette, u. Charles Wright għex għal 35 sena fil-Gżejjer Maltin u tul dak il-perjodu nistgħu ngħidu li kien l-awtorità fejn jidħlu l-għasafar. Ippubblika numru ta' xogħlijiet fil-ġurnal Ingliż The Ibis u kien ukoll pjuttost għajjur anke għax-xogħliet tiegħu, ma tantx kien iħobb iħalli ħaddieħor jidħollu fl-għalqa tiegħu tal-ornitoloġija. William Grant ippubblika lista ta' safar, booklet ta' 26 paġna eh, bl-ismijiet bl-Ingliż, bil-Malti u bl-isem xjentifiku, però sempliċiment lista kien iktar interessat fl-ortikoltura ehm, Kien wieħed milli beda anke l-Horticulture Society u Crispo Barbaro l-istess kien dilettant ta' ħafna affarijiet u ppubblika biex ngħidu hekk speċi ta' fuljett bl-ismijiet Maltin, Ingliżi, bit-Taljan tal-għasafar li jidhru fil-gżejjer Maltin. Irridu ngħidu li ħafna minn dawn in-nies kollha ikkupjaw jew ibbażaw ix-xogħol tagħhom fuq ix-xogħol ta' Schembri.
Insibu wkoll pubblikazzjonijiet u katalgi ta' kollezzjonijiet ta' għasafar ibbalzmati.
Wieħed irid jiftakar illi l-ornitoloġija sal-1960 kienet dik li tissejjaħ il-shotgun ornithology, jiġifieri l-għasafar kienu jiġu studjati wara li jinqatlu. Jinqatlu jiġu bbalzmati u jistudjaw il-karkassi. Ħafna drabi dak kien dik kienet il-bażi tal-ornitoloġija. Il-mużew tal-università kellu kollezzjoni li sfortunatament ma kinitx f'kundizzjoni tajba, dan jgħiduh ħafna biex ngħidlek viżitaturi li marru jaraw il-kollezzjoni u meta Giuseppe Despot li kien il-kuratur tal-sezzjoni tal-Istorja Naturali ġewwa l-Università laħaq ukoll kuratur tas-sezzjoni tal-Istorja Naturali fi ħdan id-Dipartiment tal-Mużewijiet fl-1922, iddeċieda li parti mill-kollezzjoni li kien hemm l-Università trasferiha l-Belt. Sfortunatament ħafna minn dak il-materjal inqered fi żmien il-gwerra. Insibu żewġ listi, it-tnejn magħmulin minn despot, sempliċiment però listi mingħajr ebda informazzjoni, mingħajr numru ta' katalgu, listi ta' għasafar li kien hemm fil-kollezzjoni tal-Università.
Fil-Mużew tal-Istorja Naturali nsibu wkoll kollezzjoni ta' għasafar ibbalzmati. Fil-Mużew tas-Xjenzi Naturali, il-kollezzjoni tal-għasafar ibbalzmati illum tilħaq l-10,000 eżemplar. Għandna wkoll numru oħrajn, il-kollezzjoni mhix biss għasafar ibbalzmati imma hemm bajd, bejtiet, skeletri u sservi bħala sors ta' riċerka kemm studenti Maltin kif ukoll studenti barranin. numru ta' pubblikazzjonijiet, biex ngħidu hekk, mhux bħala kotba imma aktar bħala biex jiġu kkoreġuti xi żbalji ta' identifikazzjoni ta' għasafar, speċjalment għasafar rari li deru darba jew ftit inqas minn għaxar darbiet fil-gżejjer Maltin u kienu identifikati ħażin u daw ġew kkoreġuti f'pubblikazzjonijiet kemm lokali kif ukoll barranin. Li nixtieq ngħid ukoll illi bħalissa wieħed mill-proġetti li qed jaħdem fuqu l-Mużew, li qed naħdmu bħalissa fil-Mużew huwa propju li nippubblikaw l-istorja tal-kollezzjoni tal-għasafar, l-istorja mhux biss x'għandna għasafar imma kif waslu hawnhekk, min kienu dawk li għamlu d-donazzjonijiet tagħhom, min kienu l-balzmaturi, u anke t-teknika li ntużat matul is-snin fil-Belt Smart tal-Għasafar. Il-kollezzjoni għandha eżemplari li jmorru lura għall-1853, proprju ta' Charles Augustus Wright, u materjal li prattikament ta' sal-lum il-ġurnata. Il-materjal jiġi tifgħat bħala donazzjoni, però ikollna wkoll numru ta' konfiski mill-pulizija, mid-dwana li mbagħad jiġu depożitati u jiffurmaw parti mill-kollezzjoni nazzjonali.
B'hekk rajna illi dawn il-kitbiet isaħħu l-għarfien tal-istorja naturali ta' pajjiżna. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor.